Tistaqsini fuq il-futur qarib u fuq il-futur qarib huwa dejjem iktar diffiċli li wieħed jikkummenta. Però li nista' ngħidlek huwa li s-sena l-oħra matul is-sajf li għadda jiena mexxejt eżerċizzju intensiv biex neżaminaw l-industrija tal-kostruzzjoni u s-suq tal-proprjetà u għamilna analiżi fuq numru ta' snin tal-passat u mill-analiżi ekonometrika li saret ma jidhirx li hemm problema ġenerali ta' affordabilità tal-proprjetà hawn Malta. Madankollu tajjeb ngħid ukoll li l-analiżi tal-affordabilità m'għandhiex issir fuq livell aggregat u għandha ssir speċifikament b'focus fuq gruppi partikolari tas-soċjetà għax jista' jkun hemm segments tas-suq membri ta' soċjetà li jkollhom ċirkostanzi diffiċli u fil-fatt meta għamilna simulations ta' dan it-tip sibna illi jista' jkun hemm każi pereżempju ta' persuna waħedha illi tixtieq jew jixtieq illi tixtri proprjetà jew inkella ta' koppja fejn iż-żewġ membri tal-koppja t-tnejn jaħdmu però t-tnejn qegħdin jeqlgħu il-minimum wage fejn l-affordabilità tal-proprjetà tista' fil-fatt tkun problematika. Fil-fatt li qiegħed jiġri bħalissa huwa li għandna element ta' inflazzjoni fil-prezzijiet tal-proprjetà u din l-inflazzjoni ġejja minn ħafna raġunijiet, però is-suq tal-proprjetà u Malta dejjem kien ċikliku. Ċikliku jiġifieri jiġu żminijiet fejn id-domanda tkun ħafna iktar għolja milli t-tkabbir fis-supply tal-proprjetà, allura l-prezzijiet jogħlew, u mbagħad qisu jikber is-supply tal-proprjetà li tiġi fuq is-suq u allura l-prezz tal-proprjetà jimmodera ruħu u jkompli jagħmel ċiklu hekk sakemm eventwalment jerġa' jibda tiela', eċċetera Bħalissa m'hemmx dubju li Il-popolazzjoni hawn Malta qiegħda tikber, id-domanda fis-suq tal-proprjetà hija b'saħħitha ħafna, il-prezzijiet tal-proprjetà qegħdin jogħlew u jiena nemmen li huwa għaqli li wieħed iżomm għajnejh fuq x'qiegħed jiġri f'dan is-suq, partikolarment mill-perspettiva tan-nies li huma iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Ħa ngħidlek, jien ma nemminx li jeżistu magic wands fid-dinja. Ma nemminx li l-ebda problema ma ssolviha billi xi ħadd ifaqqas subgħajh u jsib soluzzjoni mil-lum għall-għada. Is-soluzzjonijiet għal sitwazzjoni ta' inflazzjoni ta' prezz fis-suq ta' proprjetà, huma li wieħed iħalli lis-suq jopera, wieħed iħalli lill-iżviluppaturi joperaw, għax l-iżviluppaturi meta jaraw opportunitajiet, meta jaraw sitwazzjoni ta' domanda li mhix qiegħda tintlaqa' mis-supply, li ħa jagħmlu huwa ħa jinvestu biex jipprovdu iktar supply għal biex jilqgħu dik id-domanda. Fl-istess waqt, il-Gvern għandu l-istrumenti tiegħu u għandu l-mekkaniżmi tiegħu kif jista' jintervjeni jekk jara li setturi partikolari tas-soċjetà għandhom bżonnijiet partikolari. Jekk setturi partikolari tas-soċjetà għandhom problemi fis-suq tal-proprjetà, ma jfissirx li hija problema ġenerika li teffettwa lill-popolazzjoni kollha. Allura jekk il-gvern għandu jintervjeni, il-gvern għandu mekkaniżmi kif jintervjeni b'mod fokat għal biex jintervjeni biex jgħin dak is-settur tas-soċjetà mingħajr m'għandu bżonn li jikkonsidra miżuri ġenerali li jeffettwaw il-popolazzjoni kollha. Inflazzjoni iva għandna fis-suq tal-proprjetà, inflazzjoni storikament dejjem kellna fis-suq tal-proprjetà, li jiġri huwa okkażjonalment ir-rata tal-inflazzjoni togħla, okkażjonalment ir-rata tal-inflazzjoni tonqos għal kważi xejn u allura lis-suq tal-proprjetà biex ngħidlek jidħol fi plateau. Jista' jkun ukoll li r-rata tal-inflazzjoni tonqos għal pratikament xejn u s-suq tal-proprjetà attwalment jirriaġġusta ruħu. Però inflazzjoni fis-suq ta' proprjetà mhijiex l-istess b'ħaġa bħal bubble. Bubble komunement tirriżulta meta jkun hemm sitwazzjoni strutturali fl-ekonomija Pereżempju, Spanja kellha sitwazzjoni ta' bubble fil-proprjetà tagħha numru ta' snin ilu. Li ġara kien illi d-domanda waqgħet għal kważi xejn. L-iżviluppaturi ġo Spanja baqgħu jibnu l-proprjetajiet bl-istess ritmu li kienu għaddejjin qabel, però dawk il-proprjetajiet, peress li d-domanda kienet waqgħet għal kważi xejn, spiċċaw ma jistgħux jinbiegħu. u l-iżviluppaturi nnifishom, l-operaturi fl-industrija, bdew jimtlew b'losses u djun. Dik kienet id-dinamika tal-crash ta' Spanja. Hawn Malta għandna ċirkostanzi għal kollox differenti. Id-domanda hija b'saħħitha. Is-sitwazzjoni ta' inflazzjoni li għandna fuq is-suq bħalissa hija minħabba li s-supply mhix qiegħda tlaħħaq mad-domanda pjuttost milli sitwazzjoni ta' crash.